Барыгызга да сәламнәр. Без бүген сезнең белән видео обзор ясарга өйрәнербез иң беренче башлангыч дәресне. Видео ясар өчен безгә, әлбәттә, үзебезгә җирлек әзерләргә кирәк, дөресрәге матур интерьер. Һәр вакытта да сезнең интерьерыгыз матур булырга тиеш. Ә инде төшергәндә телефонны селкетергә ярамый, кызлар. Туры тотабыз телефонны, якын китерәбез, ерагайтабыз, ләкин телефонны бер э, җирдә генә тотабыз, селкетмичә генә. Менә шуларны истә калдырсагыз, сезнең видеогыз э, тигез форматта чыгачак.

Ә мин аның э, кирәк булыр бәлки дип картинкасын алам инде үземә. Бер-ике картинкасын да скачать итә аласыз үзегезгә. Кирәк була бит инде ясаганда менә шулай торып. Э, шулай ук иң иң мөһим әйбер ул безнең менә патча турында информация. Без күп информация ала алмыйбыз. Э, менә шулай торып кенә Мәсәлән, разглаживают, морщинки дип куям, әмма мин монда чыгып бетмәсәм дә чыгам инде. Битен төрле ачы булачак битен инде төшергәндә керәбез капкатка. Капкатка кердем. Хәзер мин табам шушы продуктны төшергән видеомны. Мисал өчен менә шушы видео, әйме? Менә мин аны төшердем. Хәзер без шушы видеога музыка кушабыз. Әлбәттә, менә бу кадрдагы э, тавышны бетереп була, кызлар. Аның өчен менә монда кырыйда выключить звук дигән әйбер бар. Мин аны менә сүндердем. Ә хәзер инде мин э, сөйли алам, аерымын за кадром, яисә музыка куя алам. Әйдәгез, без сезнең белән бу очракта музыка куеп эшлибез. Звук дигәнгә керәбез, звукига басабыз. Звукига баскач, монда төрле музыкалар чыга. Шуның арасында мин берсен сайлап алам. Сайлыйм, тыңлап чыгам инде менә шулай. Кылышына сайлыйбыз. Ул инде әлбәттә озын була, аны инде безгә кисергә кирәк булачак. Бу бигрәк тә озын булды әле. Менә шулай итеп куям да, кырыйдан менә шулай итеп алып барып кына кыскартам инде менә шулай итеп. Кырыйдан тотасыз да шулай итеп барасыз кыскартыр өчен. Менә Булды бу безнең. Хәзер Хәзер безгә бу видеога кирәк э, сүзләр язырга. Мисал өчен, мин бит инде копировать иттем. Хәзер менә текстка керәм, добавить текстка басам. Ставить. Менә сүзләр чыкты. Ә сүзләрне былай гына да яза аласыз. Яисә менә стиль, эффекты дигән әйберләр бар, фраза дигән әйбер бар. Мисал өчен, стильгә керсәк, монда безнең менә төрле төстәге. Менә мондый төс була ала, мондый төс була ала идегез. Менә мондыйны сайлыйбыз да, сезнең белән менә шайтып куябыз. Менә. Разглаживают морщинки дип яздык, әләйме? Моны инде соңрак, э, так, хәзер. Шулай итеп, э, кайсы җиргә куясыгыз килә, менә шулай итеп йөртеп аласыз әле. Ярар, хай яңадан чыгабыз. За приложение керәбез, э, приложение фабрика. Эффективно устраняет усталость. Башта инде мондагы функциональный гидролевый вкладчик дип язып куйык, нәрсә икәнен кеше бит инде белергә тиеш. Менә добавить текст шулай ук. Карагыз, менә вставить. Монда күрәсез ничек озын куела, аның өчен без әз генә кыскартабыз инде ярар, менә байтып куйык әле без аны. Мондагы функциональный. Менә шулай итеп, э, кул белән инде әзрәк якынайтасыз, кызлар. Кул белән шулай итеп Кыскартырга кирәк булачак сүзләрен. Редактируйска басыласы менә дә ручка тора, әйме? Менә шулай. Э, үзгәртә алабыз яңадан стильга кереп, э, без әле үзгәртә дә алабыз аның э, башка төсләргә инде. Теләгән очракта менә стиль, ана сары төскә әйләнә ул, мондый төскә әйләнә инде. Анысын инде обводкасы да бар аның, әнә. Үзегез карыйсыз, сезгә ничек ошый, кызлар. Менә, монысы инде авыр түгелдер дип уйлыйм. Ярабы безнең шул шундый мисалда калсын, яисә кызыл булып торсын. Менә, шулай итеп эшләдек. Разглаживает морщинки дидек, әйме? Хәзер тагын берәр сүз алыйк инде.

Анда күрәсезме, озын булып чыга, шуңа күрә строкаларны әзрәк шулай остарак төшереп җибәрәбез без аларны, менә свежий оста булсын. Менә, шулай яздык. Һәм һәрвакыт, кызлар, номер телефоныгызны язырга онытмагыз. Менә, заказ кеше видеогызны карагач, кайдан, кемнән алырга икәнен белергә тиеш. 7904660 93 82. Менә, яздым да куйдым үземнең э, номерымны. Һәм шулай ук өсти аласыз, оформляю скидку 20% дип тә. Языгыз, кызлар, видеоларыгызга куегыз. 20 процент менә шулай исемегезне дә язып куясыз инде сезгә ничек җайлы моны инде мин гади юл белән аңлаттым сезгә төрлечә эшләргә була менә шундый видео килеп чыкты хәзер бергәләшеп карыйбыз бу гади мисал булды безнең хәзер без аны саклап куябыз Хәзер инде ашыкмыйча гына безнең килеп чыккан видеоны карыйбыз.